Dan Martin. Waqt li kienet jagħmel xi xogħol ta' tibjit, Martin jaqa' oli ta' ħames solari. Kont qed naħdem xogħol jena, xogħol kien ta' bajjat. U ehm, waqajt ħames solari oli għalissa. Martin jiġi fuq daru u jibqa' mal-art. Ġejt fuq ċuntulin ta' dari. Issa waqt li nieżel ħassejt isu xi ħadd qed jilqani, alla volja kont nieżel bi spit qawwi. U diri jien mbagħad li ntlift minn sensija, qas konna friqet l-isptar.
Martin jittieħed immedjatament l-isptar u jkun f'kundizzjoni ħażina ħafna. Kelli balla laħam ta' 5 inches il-barra minn ġod ċuntulin ta' dari fej waqajt fuq il-ġebel. U rasi mtaqba bid-daqqit li ħadd ma' l-scaffolding.
Martin ikun miġuħ ħafna. Dejt nitlob il-mulej, etlu mulej. Etlu naf li qiegħed fuġiħ kbir, etlu pero fej li batejt intalija, dammu xejn. Lu jekk jista, tini iktar uġieħ.
Wara ftit jiem, Martin jintbat id-dar. Ġi professur Jugoslav u għalli Martin għalli naf li jgħat fuġieħ kbir. Għalli pero sodod bizzejiet ma għannix, għalli ħanibatek tistrieħ id-dar. Għalli u tiċċaqlaqx mis-sodda. Martin jibqa jistrieħ id-dar. U flejn minnu, waqt li qiegħed fis-sodda, Martin jisma' leħen isejjaħlu.
Bdejt nisma' vuċi issejjaħli. Martin, Martin, um, uħu xawer ma għaddek l-isfel.
Martin ma jemminx dak li kien qed jisma' u jistaqsi.
U għetlu mulej, għetlu jekk kienu. Il-vuċi tiegħek f'isem id-demm għażiż ta' Ġesu Kristu erġa' sejjaħli. U hekk ġara, erġa' smajt Martin, Martin, um, u moħu xawer ma' għaddek l-isfel.
Sa dak il-ħin, minħabba l-waqqa ta' ħames sulari, Martin ma setax jimxi. Iżda jagħmel sforz biex kif qallu il-leħen imur fil-kamra tal-banju. Sadattant jiena ma realizzajċ li ma stajċ nimġi. Pero kruljajt ma sodda, il-mara li da kienet u l-mara baqgħet triqda, mort fil xower u ġejt ħalt fis-sodda. Kif xfatta u xġara ma nafx.
Issa jiena persuna li għandi nasi ħafif ħafna. Ġifri, kull ħoss ħan nisimaw. Dik nar ma smajt xej. Martin imur lura fis-sodda u ma jkunx jista' jorqod. F'daqqa waħda, isu xi ħadd qabad ġi stupiks u tafħħom li fuq għajnejja ma stajtx nara għajni b'xejn. B'xejn. U nara dija kbira Here you go. mis-saqaf. Dal bniedem tant kien tant kien sabiħ li ma qas nista' niddeskribih jiena. Dawwarni għamel idu fuq il-pjaga ta' dari u beda jitlob. L-għada filgħodu Martin qum u waqt li l-lejl ta' qabel ma setax jimxi, issa jibda jimxi. Filgħodu qomt, mort eh, fil-kamra tal-banju u sibt il-banju bid-dem u fejskol kollha dem. U wara ftit irrealizzajt għattina l-bieraħ ma stajx nimxi, illum kif qomt. U kelli gwada robba minn dawk l-antiki tal-mera fin-nofs U flok mhux inżajtu, qattajtu minn fuqi. U ndurek li l-mera girfa li girfa ma kellix. Għalli l-bira x'kelli jiena. Mhux dar kollu daqqiet u grifu kellek il-five inches. Għalli għalli ħares issa. Dfatti sibtu mbiddel u ma kien hemm xejn. Kollox mar. Kelli bolla laħam 5 inches fej waqajt. Mar kollox.
Laqas il-marka ta' idea, iskara dajem imma id-dem mar, il-grif ta' daru kollu mar, id-dem mar sparixxa, n-nefħa ta' 5 inches marret. Jien mal-ewwel qed ta' maraklu. Fuq ġisem Martin. Filli kellu feriti gravi, riżultat tal-waqa ta' ħames sulari u filli sparixxu.
Affarijiet ma tistax tiddeskrivihom. Affarijiet li jrid Ikollok fidi soda u twemmin qawwi biex inti daw terġa' tirrepetihom u tibqa' tiftakarhom. Affarijiet li meta tgħaddi minnhom tkun taf x'inhuma.